Îro em biyanîbûn çi ya? Bêjî divê em cihê dest pê bikin. Biyanîbûn bi rastî di di e, zanista civakê de û di wêjeyê de di edebiyata di gelek tişta de biyanîbûn gelek hatiye bikaranîn. Bi taybetî jî di felsefê de gelek felsefezan û rewşenbîra behsa vê biyanîbûnê kiriye. Biyanîbûn çi ya? Niha di gava ku em dê behsa biyanêbûnê dikin gelek cara bi navê Xalê Marx yanî bi Marx tê zanîn. Ji ber ku Marx bi rastî peyva biyanîbûnê çalak dikî. Yani aktive dike te fêm kir. Dimeşênê. Ji ber vê gelek însan biyanîbûnê bi navê Marx zanin jî lê wek ku hûn zanin berî Marx Hegel, Û ji xeyna heger mesela gelek fawr be gelek camê ra ev nîqaşa biyanîbûnê kiriya. Lê ji ber ku mijara me ne ev a em ê bi kurtasî li ser van re derbas bin. Em dixwazin ku mijarê yanî em biyanî û bişeftî mijara xwe nebin. Em em mijara xwe bêne ser Kurdistanê û ser Kurda û ser rewşa Kurda û ser xwebixwe. Em dixwazin bibêjin. Lê dîsa jî em ê bi kurtasî behsa Marx Di zîhniyeta Marx de biyanîbûn çi ye? Em ê li ser çend xala sekin em ê behsa vê bikin. Biyanîbûn, Marx rastî biyanîbûnê ji maddê, ji materyalîzmê dest pê dike. Demê min kir, tiştekî wilo maddî ji li li biyanîbûnê dimezêne. Biyanîbûn di hişê Marx de dibêje dibe ya dibe ev karker Gava got, Ez ê ser mînaka çim. Gava got, Em ê bêjin pênûsekê ava dikin. Piştî wextekî te fêm kir. E, bi wext re ji pênûsa xwe, ji, ji vê hilberîna xwe, üretim em dibêjin, ji vê hilberîna xwe dûr dikevin, ev, wadixê astekerî de. Yanî hişêwa diçê devereke dî û laşêwa li devereke dî dibînê. Yanî dibêjê dibê em karin ha li bêjin mînaka belkî tam ne cihê xwe de jî bê lê lê rihêwa û laşêwa laşêwa dibê bê rih. Yanî beden laşêwa karekî dikê lê ew karê ku dikin rihêwa tê de nîna. Nabînin. Winda ye yanî. Her kes tiştekî dike. Vî vî karî e, li Biyanîbûrê dimezêne. Dibêje li Biyanîbûr li ser çar xalê giring bi cih têne. Ev çin e. Em divê min ki behsa vê bikin. Pêşî dibêje dibê yekî ku biyanî dibê pêşî ji wê ji wî karê xwe biyanî dibê. Biyanî karê xwe bi xwe dibê. Yani nizanê ma ma çi ava dikê. Ev yek. Ya dua dibê biyanî amûrê karê xwe dibî. Ti fêm kir? Çawa biyanî amûrê karê xwe dibî? Dibê em bêjin îro li fabrîkekî camêrek dişuxulê û şekalekê çêdikî. Yek tê serê şekalê lê dixê. Yek tê binê şekalê lê dixê. Yek tê boyaxê şekalê dixê. Yek tê nîvê şekalê dixê. Tê wilo xuyakirin û piştî wextekî ev camêr tiştê ku ava dike jî hew hew dibînî. Yanî parçek ji parçek ji wê avakirinê dibînî piştî ku parçek ji wê avakirinê dibînî bi temamî li wê hilberîna xwe xwedî dernakevî. Di heşiyeyî de dibê tiştekî dî. bê mirovekî dî. Heta em karin bêjin bi tabîra bi tabîrekê em karin bêjin dibê canavar li hemberê wî. Marx dibêje dibê dibê ev kar û xebat ya ku li hemberê derdikeve piştî wextekî dinyayeke kapîtalîst mijara min ji ber ku neavin em bi ser re derbas dibin. Dinyayeke gelekî ecayîb ava dike û ev dinyaya ku ecayîb ava dike karker her ku dişuxulê, her ku dixebitê hê bêtir ji xwe didê. Her ku ji xwe dê hê bêtir dixebitî. Her ku dixebitî hê bêtir ji xwe didî. Tevîm kir? Dibê ev biyanîbûneke wilo çê dikê piştî wextekî mirov laşê xwe nas nakî. Rihê xwe nas nakî. Mêjiyê xwe nas nakî. Tenê weke amûrekê, weke robotekî diçê kar û tê. Diçê kar û tê. Diçê kar û tê. Ti bê birxokek, em bêjin birxok, ti bê birxokek ji nava robotekî, aletekî, amûrekî. Te fêm kir? Ev yek û ya du a Mars piştî va her du ka jî behsa tişkê gelek giring kê, dibê ev biyanîbûn biyanîbûneke xwezayî ji xwe re tênê. Yanî mirov piştî wextekî ji her tiştî biyanî dibê. Ji xwezayê biyanî dibê, ji dara biyanî dibê, ji dinyayê biyanî dibê. Te fêm kir? Ev jî ev ya siya, ya çara, ya ku gelekî Marx serê sekinê, bi rastî jî biyanî bike gelekî giring e û ya ku em jî dixwazin ku li serê gelekî bisekinin ev a, biyanîbûna ku mirov ji xwe, ji rihê xwe biyanî bibê. Ji xwe ev her sê xal li ser vê têne avakirin. Mirov çawa ji rihê xwe, ji laşê xwe biyanî dibê? Em bêjin. Mirov piştî ku her her ku avakirin û her ku çê dike û her ku ji xwe dide, her ku li serê nafikire, her ku ku amûrekê laşê xwe bi kar têne, piştî wextekî mêjî diçe, laş diçe û însan dibe amûrek ji wê hilberîne yanî. Ha, Marx ji ber ku bi rastî jî di biyanîbûna xwe ji materyalîzmê, ji madeyê dest pê dike, li ser va xala disekine û gelek cara biyanîbûn ji ber wilo bi navê Marx tê avakirin. Lê ev biyanîbûna di Marxê ye. Lê min ha ez dixwazim behsa biyanîbûn kedî bikim. Şerîet heye û wekî zanist sosyologa yek îranî yew gunzan ez dixwazim li di nava di hişê biyanîbûn di hişê şerîet de çawa derbas dibe. Bi min biyanîbûna Marx gelekî li Kurdistanê nayê. Erê her çiqasî her çiqasî em em bêjin biyanîbûn bi zanistî gelek cara hatibe nîqaşkirin jî û gelek mirovê me jî biyanîbûna Marx dixwazin gul bixina şeklekî û bixna em bêjin derdorayê çemento bikin, dîwar bikin û bêne Kurdistanê, lê ev biyanîbûn li Kurdistan nayê ji ber ku bi tabîra şerîetê li Kurdistanê fabrîka tune ne, kapîtalîzm tune ye û Kurdistan rewşeke diyê dinyayê ye. Yanî ji destê serdesta ve hatiye tarûmarkirin. Ti tiştî Kurdistan nîne lê gelek mirovê me rewşenbîrê me feqîda dixwazin ku belkî bi bayir çepkiriyê jî bê ya da belkî mesela îslamîstê me jî wilo ne belkî bayê îslamîst yanî bi bayê dîn jî bê tevî bikir dixwazin ku ev ev tiştê guanîne kirasê guanîne li Kurdistanê bi xwe bikin û bi Kurdistanê bi cih bêlin. Lê em vê bêjin ev kiras li Kurdistanê nayê. Li Kurdistanê çi tê? Em ê bêjin. Şerîetê dibêje dibê dibê biyanîbûn şerîetî newka Marx ji madeyê dest pê dike ew ji îdeya em bêjin ji maneviyatê em bêjin ji rihê însan dest pê dike bê biyanîbûn ew e ku mirov piştî wextekî te fêm kir xwe winda bikî. Laşê xwe winda bike û xwe hew hîs bike yanî ji bêdila xwe de tiştekî dî hîs bike. Heta şerîatî dibêje vê dibe nexweşîka manevî, nexweşîka ku tesîrî rihê însan dike. Mezê Marx çawa dikir? Marx ji ber ku ji rexê banî ve meselê dimeyza Ji madeyê dest pê dikir, Elî Şerîatî ji riheyê sen dest pê dikî. Heh, ev çêtir nêzîkî Kurdistanî ye. Ji ber ku Kurdistan bi destê di serdest a, bi rastî jî bi tabîra Şerîatê em dikarin bêjin, rihê me hatiye dizîn, hatiye guharandin, û bi şeklekî wilo hatiya dîzaynkirin, îro em ne rihê xwe nas dikin, ne laşê xwe nas dikin, ne mêjiyê xwe nas dikin, ne welatê xwe nas dikin, ne axa xwe nas dikin. Çima em ketine vê astê de? Divên vê bipirsin yanî. Pirsek heye me gotiye. Ez kî me? Divê vê pirsê bihîne ez kî me? Çima em hatine vê rewşê? Bi rastî em karin weke hin ka weke rewşenbîrina xwe sibê heta êvarîn bêjin wela serdestê me gelekî biqewet in, dijwar in, neyar in, dinya sey dijminê me ya? Erê dibê em karin vê bêjin te fêm kir. Lê çareserî wê dernakevî. A, em karin wêneyê rewşê bikişînin? Em bêjin ji ber ku wêneyê reşûyên bikişînin lê çareserî çi ya? Çareserî ku mirov vê biyanîbûna xwe fêhm bike û yek karibe xwe ji vê biyanîbûn û bişaftinê çawa karibe xilas bike. Em ê li ser wê axivin. Niha bi rastî jî Exta Şerîetê behsa biyanîbûnê dike dibêje dibê rihkî xerîb Dikevê nava îsan de û îsan bûyî rihî mijûl dibê, piştî demekê hew rihê xwe yî eslî ku xwedê û dayê de hew wî rihî dibînê lê rihê ku serdest e, rihê ku em bêjin bi çi hatibê hişyarkirin bûyî rihî tev digerihî dibêje Elî Şerîatî û dibêje dibê lê ji vê giringtir Biyanîbûneke gelekî giran heye, ev biyanîbûn îro di nav her miletî de na miletê ser miletê xwe dibêje, dibe gelekî belav ya. Bi rastî behsa biyan kîya biyanîbûnê dike? Biyanîbûna çandî. Biyanîbûyana biya biya biyanîbûna çandî çi ya? Biyanîbûna çandî ew a ku mirov ji bê dila xwe de ji bê dila xwe de laşê xwe de mesela ti ez kî ma ez şueyb El gundik Hemza çêbû ma, ez torî me, tevê bikin nisêbînê ma. Lê bifikirin, bi vî şeklê xwe ez şexsiyeta min li ser dîrokê, li ser çandekê, li ser gotinekê û li ser wêjeyekê hatiye avekirin. Nilo, di heşê min de dinyayek hatiye avekirin. Îca he, piştî wextekî serdest zanî çi dikin, bi gelek amûrê xwe. Bi gerek qota xwe, ji çandê bigire, ji dîrokê bigire, ji edebiyatê bigire, ji ziman bigire, bi taybetî ziman. Çi dikin? Hişekî nû ava dikin? Ti dibê jî ti dibê wela ya ez bi tirkî diştexilim. Em mînakê din. Ev tirkî diştexilim ma min çi kiriye heval? Ev tenê bi tirkî diştexilim. Na, ew ştegaliya tirkbûnê, yanî ew ştegaliya ku tu bi tirkî, bi farsî, bi erebî diştexilî, ew hişekî nû bi te re ava dikî. Rihekî nû avatkî, ji ber ku ştegalî ziman ne ne tenê zimanekî xwezayî ya. Ti karê bêjî wela filan kes karê bêjî wela li gundê xwe ez bi zimanekî ya bi zimanê xwe diaxivim. Lê piştî ku ez zimanê xwe ji gundê xwe derketim ez têma bajarê mezin ez mecbûr im bi tirkî biaxivim, ez mecbûr im bi erebî biaxivim, ez mecbûr im bi farsî biaxivim. Lê, tu wilo dibêjê birayê ezîz, lê gava ku tu bi zimanê we diaxivî, tu rihê xwe diguherînî. Tu, tu, tu biyanî û bişeftî gundê xwe, bajarê xwe, çanda xwe, dîroka xwe dibî. Tu, îro, îro tu, tu, tu kî, tu karê sêzdeh bavê xwe bijimêrî. Dikare sêzdeh bavê xwe bijmenê lê gava ku tu bi zimanê serdest de axivî û tu te zimanê wa ji xwe re xiste em ne behsa mecbûriyetê dikin. Lê ku te te zimanê wa xiste jiyana xwe yê rojane de tu bi kurê xwe re bi zarokê xwe re wî re axivî heta sibehî bêje bê ez ez biyanî bi şertî nebûma fikrê min kurdbûn e. Dikarê wilo bêjî. Ê ku wilo jî bêjin em nabê em nabê wela tu ne kurd im. Çek wilo nabêjin lê Ev tehlûke her daîm heye. Tu bi şaftî nebê, tu bi yanî nebê, ê zarokê te wilo bin. Ji ber ku tu rêya wê dibekî. Rêya rêvekirinayê çi ya? Bi zimanê wa çêdibe ev rêvekirin. Ku te gote gola ez, ez ê bi zimanê xwe axif bim. Ziman çi têne? Dîrokê têne, çandê têne, zanistê têne. Her tiştî têne ziman. Îro divê em vê fêm bikin em gelek rewşanbîr û civaknas û dîroknasê xwe dimeyzênin. Dibêjin ya dibê zilam gelekî bi aqil a siyasetmedarê ma. Aw çiqa mêjî di şoxulê ya û behsa gelek tişta dike. Behsa Marx dike, behsa Hegel dike, behsa rewşanbîrê dinyayê seyekê dike. Behsa feminîzmê dikî aw, aw êdî behsa îslamê dikî. O dibê dibê li navê çi ya li Misrê Seîd Qutb heye ha, Hesen El Benna heye, Mevdûdî heye, bi hezaran navê ya dibêjî tevî min kir. Lê gava tê Kurdistanê. Kefetê Kurdistanê disekinî. Ê çima tu behsa Kurdistanê nakî? Dibê yaw heval. Birayê ezîz, misliman kurê misliman a. Dibêjî, bê me min çi behsa Kurdistanê bikin? Çik rewşa Kurdistanê gelekî xweş a. Çawa çawa rewşa Kurdistanê xweş a? Dibê va, tu li mala xwe bi kurmancî diaxivî. Tu li mala xwe li mêj dikî. Tu li mala xwe em bêjin tu jiyana xwe berdewam dikî. Lê li bajarê xwe? Ya li bajarê xwe jî ku çû tu çûyî mektebekê, tu çûyî e, qistexanê wa jî bi zimanê wa biştexla. Ê tamam ez bi zimanê wa ştexlîm, sibeyê çi bê? Ez te ez bêjim bê sibe çi bê. Siba ê wê ê wê rewşa got ez jî û tu jî û zarokê min jî Bêje bêje bê ma bavêta bavêta û kalkêta bi kurmancî biştexlin yanî em bi kurdî biştexlin û tu bi wara bi tirkî biştexlê ne kalik ne viyê xwe nas dike ne ne vî kalkê xwe nas dike nikarin bi hevdûra biaxivin jî. Ma ne felaket e. Ma ma ma tenê dibêjin dibê dibê ma mirin tenê laşê îsan ku bikevê nav axekê de qey ma mirin ev tenê ye. Kam em divê em ser vê bifikirin. Mirin çi ye yanî?

Bi rêya vê biyanîbûnê ku em xwe ji vê biyanîbûnê xilas bikin, bi vê rêyê em dikarin vê xilas bikin. Ê em ê çawa xilas bikin? Ez wê jî bêjim. Xilas bikin gelekî zehmet e, zor e, lê mimkun e. Îro însan hene em karin cihû amêzê mînaka cihû ya ji me re gelekî xweş e, karin du hezar, sê hezar sal Bigerhin, kar û mar bibin lê dîsa xwe karin ava bikin. Çimku Xwedê însan hûro afirandiya. Însan karê ji axekê, ji gundekî, ji bajarekî te fêm kir. Tiştê gelek gelekî mezin çê bikî. Ew qewet, ew mêjî bi me re heye. Ez ez dibînim gava ku kurdek îro li Kurdistanê gavê xwe gava xwe tavêjî Û dimeşê ez dibêjim wala ya Rebî erê îro Qamişlo û Nisêbîn ji hevdu ve qetandina û welatê me tarûmar kirina û malê me wêran kirina, gundê me bajarê me tev ji hevdu cuda ne lê hê Kurd dimeşin. Hê Kurd ser lingê xwe dimeşin, hê tevkoşînê dikin, ne sed salî hev hezar sal e meşa me berdewam e. Em em nikarin bêjin dibê wala em xwe ji vê meşê qut bikin. Ha, got zimanê me siba siba dibe ku hêviya me bişkê. Lê got zimanê me bi me re bimînê, em zimanê xwe bixine rêya tekoşînê. Ha, yanî ziman, em bi ziman weke amûrekî li hemberê dijmin, di her kolane de, di her bajere de, di her deverî de em bi kar bênin Wellehî billehî ziman ê dîrokê dê ma, ziman ê çandê dê ma, ziman ê baweriya me dê ma, ziman ê her çî dê ma. Îro em dibêjin belkî tiştekî biçûçik a. Gava min li zanîngehê bûn me îlahiyat dixwend. Me carekê ji mamostekê pirsî got mamoste çima em dersê şafîtiyê nabînin ya em şafîî ne. Em em misliman em jî erê belkî em em ok hevdu misliman bin lê divê em jî dersê şafîtiyê bibînin. Go Misliman yekin. Go Misliman yekin. Li hewceya em henîfîtiyê dibînin ya helbûkî henîfîtî ji xwe re xistine kirasê dîn û dewleta xwe li ser wê henîfîtiyê ava kirina û bi wê henîfîtiyê dewleta xwe, sînorê xwe her tiştê xwe ava dikin. Diparêzin. Ez û neqeba mûy qamişt û çar gav in, ez dengê xwe bikim ê dengê min kin, baweriya me yek a, rihê me yek a, zimanê me yek a. Lê dibêje dibê orası Suriyedir. Horasa Sûriyê dir. Me zî hişekî çawa dimê jê me dava kirina. Îro kurdê me hemû me er ser er ser mînakê biçûçik diçin. Lê ji ber gorê fêhmkirin. Mesela agir bi Qamişlo dikeve ên Sêbînê dibêje dibê. Yaw ew dewleteke diya. Bajarekî diya. Kuro, Musliman, hey bawermend, ya de tu bawerî çi bê, tu hey em bêjin ne bawermend jî bê yanî, tu bawerî çi bike yanî. Xwediş te razî. Ma çawa der bajar kediya? Zimanê we, pismamê te ne, kuramê te ne, zimanê we, çanda we, baweriya we, her çê we yek e. Çawa tişta cuda ye yanî? He, demekî serdesta ew mayîn ne li sînorê me danîna. Ew mayîn di mêjiyê me de danîna. Divê em bêjina zarokê xwe, bêjina malbatê xwe û bêjina zarokê xwe hemûka. Em bêjin, berî ku em wa sînora em rakin, berî ku em bela xwe li serdestê xwe bidin, divê em li hişê xwe vegerhin. Bela xwe li xwe bixin xwe. Pirsgirêk em in. Xwedê pirsgirêk em in. Di mala xwe de ma hinka berê çekê daye serê te qey tu bi zimanê wa diştexilî? Ma hinka bi zordarî hatine mala te gotine wela birayê ezîz tê bêje tê bê wela al ala wa ya, dîrok dîroka wa ya, çand çanda wa ya. Ma hinka bi zorê ketine malê me bi xwe de. Rast a, televîzyonê wa, qenalê wa her çi wa xwe diberdine mala wan. Ema îro rêya çareseriyê heye. Em karin di malê xwe de, di gundê xwe de, di bajarê xwe de, di çiyayê xwe de em xwe biparêzin. Em hişê xwe biparêzin pêşî. Wellehî billehî tillehî bi sê xwedaya. Ku em di hişê xwe de, di mêjê xwe de xwe ji wan cuda bikin, yanî ew cudabûn bikeve navbera me de. Em zanibin ku la em ne pisma me hev in, em ne kura me hev in, em ne dê û bavê me ne yek in. Xwedişt e razî li gundê me Di birana, em ser meselê dibêjin, di birana bavêkî deh donima dêyekî û donimekî dê erdê dê zivamekî lev dixin. Mêzê ji eynî dê ne û ji eynî bavî ne. Lev dixin ha ser çi? Dibê ya û dibê ya bo. Te deh donim daye birayê me, lê te yê min donimek daye me. Mêz bi birayê xwe ji eynî dê û ji eynî bavê lev dixî. Xwedê ji te razî. Çi biratiya me û bavê dî heye? Çi biratî me û ser destê me heye, kam cav dû re bêjin yaw? Bavê me ne yeka, diya me ne yeka, xwehê me ne yekin, ti tiştî me ne yeka. Çima em, çima em, em, em mecbûrê vane yanî? He, demekî me di hişê xwe de, me pirsgirêk ava kirina, ya jî wa ava kirina, ketine rihê me de. Em bi ber bayê we hatine çêkirin. Zaneyê, zaneyê me û rewşenbîrê me hingî berê ereba û berê wesayîta xwe dana, Va bajara bi rê mosayîtawa ya yekî ketiye Enqere de, ya yekî ketiye Tahranê, ya yekî ketiye Şamê de, ya yekî ketiye Baxdayê de. Bi rê wesayîtê xwe dane wê dî û dibêjin, dibê ya û heval, Birayê ezîz, a bawerîya we çi dibê ber bibê, dibê em di nava tirêna xwe de, di nava ereba xwe de em parezvaniya kurdbûnê dikin. Parezvaniya kurdbûnê ne ew e. Divê tu berê ereba xwe bişkînî ku te berê ereba xwe guherand. Tu berê ereba xwe da da da rexê Kurdistanê, tu da da da nava Kurdistanê bi xwe, baweriya te, zanebûna te û rewşenbîra te hingî bi kêrtî. Rewşenbîr ewa ê go yani rewşenbîrê go nehatiye bişaftin û biyanî ez dibêjim ha. Ê go di hal û merce û û hal û hewalê kurd yani cihê gotê de dijî li gorî wê hereket bike. Rewşenbîr ewa. Ne rewşenbîr ê go sibê hetayê varî mêjiyê xwe ji zanebûnê û ji zanistê û çikê da bigire û xizmeta serdesta bike. Erê, rast e dibe rewşenbîr, lê ji qewla şerîetî ve rihekî xerîb ketiye nava te de û ev rih tesîr li te dike, rast e tu difikir î, tu dixwî, tu teamûl a ava dikî, lê ew ne tu î, ew yekî xerîb e. Bi ê bêjine me yê biyaw, Ev însan, mesa ev kurd dibêje xwe xwe teslîmî serdesta dike, bi mêjiyê xwe xwe teslîmî serdesta dike dibêjin. Dibê ew çi ji wan dixwazin? Dixwazin ku bi hevdû re bijîn. Dixwazin ku di nav biratiyê de û di nav ummetê de bi hevdû re bijîn. Na, em nikarin vê qebûl bikin. Ji ber çi? Ji ber ku ev bi taybetî di sed sala serdest li ser mêjiyê me dişuxulin.

Kurê Hacî Sebrî, Ew ka Kurd di wê rewşê de bûn. Erê, gotin digom, difikirin, çima te bi qirkana girt ew şiyar nedikirin? Îsan di xewnê de, heta sibehî di xewnê dibînin, bi virkî xewna me rastî ya. Îro Kurd, rewşa Kurda hatiye vê astê. Ketine xewnê de û di nava xewnê de dijîn, dibe ya min ava ku rê tu ne şiyarî, erê tu di nava xewnê de kar dikî, îş dikî, çi dikî, lê ez mecbûr im erka min e ku ez te şiyar bikim, ez ê te şiyar kim, ha dûvira, piştî vê şiyarkirinê tu xwe Teslîmî xelkê bikî, serdesta bikî, zimanê wa, çanda wa, dîroka wa ti qebûl bikî ser çava ser sera. Lê mecbûr im ez te şiyar bikim ha. Yanî ti ne şiyar kirî. Yekî xerîb di mêjiyê te de ya, di laşê te de ya, hukmî her deverê te dikî. Çawa evê xeyî bike wê name ra şê deşte ra bêjim Milî miyî bo xwend. Dibêjin ya tilî Kurdîn bölge okulu. Ji ji polayekê heta heşta bi mielma çi dikir? Ez cû bêjim mielma çi dikir? Mielma devê zanistê manistê vekin. Ya ya pêhêşî xwe rihê me girtibûn. Digotin, di go gava ku nêzîk nêzîkbûnê yanî û nêzîkî tirkbûnê û nêzîkbûnê zimanê tirkî dibin, tu çiqa xweşik biştexlî, tu çiqa xweşik zimanê wa bi kar bênî, tu çiqa xweşik dîroka xwe zanibî, ya wa yanî tê hê bêhtir, tê bê zemkî zana, tê bê zemkî rewşenbîr. Berê, berê Ewropalî ya ji ber guvayê Afrîkalî ya tarûmar bikin û Amerîkalî ya cana ji li vayê va birayê me yê reş filot kirin. Ya ma karê we çi ya? Hûn tenê Afrîkalî zanin dansê bikin. Zanin dansê bikin. Ê evê evê evê Amerîka reşê me jî oo li cazê dixin. Xwedê xweş jî lê dixin. Tu karê we ew a. Lê karê wayê dî çi ya? Karê wayê dî Gowa birêve bibin. Îro em gava min rewşa Kurdistanê nimeyzên in herin li kole li pela mêzên ez ê min gelek tişt amade kiribûn ma nehewce guhim tişekî divan mêzên. Mê ez jwar bêjim herin herin li li rûpela mêzên û tezêya mêzên. Çawa piştî got ji hezar û neh sed û bîsta heta şêstî hefteyî çawa tez amade kirina. Dibêjin, mesela tu dibêje kurdek anîne çi astê? Em nikarin xwe bi rêve bibin. Em nikarin xwe bi rêve bibin. Çawa em nikarin xwe bi rêve bibin? Dibê yad bê ku kurd du kurd dikine hev, hevdu dikujin. Nikarin xwe bi rêve bibin dibêjin. Kurdê me jî feqîr û bawer dike. Ji ber çi bawer dikî? Ji ber ku nizanî ne dîroka xwe zanî, ne çanda xwe zanî, nizanî yanî piçekî piçekî gorxwemeyzan dibane yanî xwe ji vê biyanîbûnê xilas kiribana bi kêrga di mînak da. Karê sêzdeh bi avê xwe bijimêrî. Kuro xwe dişte razî. Çi karê sêzdeh bi avê xwe bijimêrî? Ti gundê te li gundê xwe mezîna. Ti hezar salî te ji gundê xwe bar nekiriya. Pênceh zam ê ê serdestê de pênceh caran koçber bûne. Tarûmar bûne. Lê îro tên li tehûkim dikin. Bi çi çikî çikî bi wê bi wa tezê ku sibê hetayê verî dibêjin te dibê wala tu nikare tiştekî bikê û nikare du gund ava bikin. Hûn hevdû dikujin. Divê em ser serê we bûn. Berê dawiyê dawiya Osmaniye de Osmaniya gava ku mîrê kurdan ev dan. Çend mîlê Kurda li dan dixwestin ku ji Rixê Banî ve çendeka yê ku li ser we hikûm bike ji wan re bişkênin. Gava dişiyandin, dimêjandin gava. Çanda wan nizanin, dîroka wan nizanin, tiştekî wan nizanin te fêm kir. Dimêjandin gava nikarin hikûmî wan bikin bi zordarî, bi zordestî. Li wa hukm dikirin û bi hezara îsanan tevî bikir hê hê dema Mehmûd de ha, Mehmûdê dûa de. Dest kuştina wa û bişaftina wa kirin heta ku hate vê astê bije îro gava kurdê me li paş dimezên dibê ya dibê dibê malo ma çi pirsgirêkê me pirsgirêkê me nîn bûn. Pirsgirêkê me bi hikûmetekê re bûn. Bi laşekî re bûn. Bi hikûme piskekê me wilo mezin jî nebûn yanî em karin va piskeka çareser bikin. Erê, tu biyanî bi şeftî be dikare çareser bikî rast e. Lê gava ku tu ne biyanî û ne bi şeftî bê, çareserkirina va çawa çêdibê? Bi edaletê çêdibê. Edalet çawa çêdibê? Edalet ew e ku tu ketibê malayekî de, tu malayê teslîmî bikê û tu di civê malê derkevî. Edalet ew e. Hewlo çareser dibê. Mesela em çawa yanî? Ê bi me çawa? Vê ca dibê ya dibê ê çareser bê lo. Jiyaneka weke hev. Jiyaneka weke hev çê nabê ji ber ku mal mala min bû. Pez pezê min bû, gund gundê min bû, te hatî mala min, te hatî te gundê min ji min sta, te pezê min ji min sta, tu ketiye mala min de û tu dibêjê min Ji lîwanê salon dibêjin. Ji lîwanê ne we vir da û ez ê rengê mala te bêjim. Divê rengê mala te kesk bê, sor bê û zer bê û spî bê. Ji van rengan bêde tu nikarî çi renga bi kar bênî. Çima ez nikarim? Ma reng zehf in. Rengorengo. Em kêfa me ji gelek rengan re tê. Dibê na, tu nikarî van rengê dî. Ji ber çi? Ji ber ku ev rengê dî ê te hişyar kin. Veca, ê ma rewşenbîrên me û siyasetmedarên me çi dikin? Vênabînin, dibêjin ji derve yê dibe ya dibe pirsgirêka me reng in lo? Em em karin renga ew biçekî wilo hin lav hevdû bixin reng nedî ava bikin. Gora xwe dê serazî. Pirsgirêka me ne reng in. Hatine, ketine mala me de, mala me ji me standine. Tixistine xulam. Tu bûye xulam. Heyata ji xulambûna te nîna. Tu dibêjî mesela me, biratiya me ê berdewam bê bi çi? Bi sê renga. Em ê di rengê dî xine nava de kesk mesk em ê bi wa de ravekin, em ê bine weke hev. Vê ca ez ê bêjim Kurd divê êvarî her Kurdek. Her yek ji ma. Ê ver gevam çûna hembêra Eynikê em li xwe re bêjin, Em kî ne û em ji ku dê tên? Em kurê kê ne? Dîroka me çi ya, çanda me çi ya? Çima divê em li ser ziman bisekinin? Ha! Em li ser zimanê xwe û dîroka xwe mielibîn afqa kevner û afqa şehîd û afqa îsanê ku hatine kuştin di vê pêvajoyê de. Em em em hatine rastî heqîqeta we bûn? û me dît gava Efrîn di vir de ye, Qamişlo di vir de ye, Mihebat di vir de ye, Hewlêr di vir de ye. Navbera we de sînor nîn in, yek parçe ne û ne li vê de tenê. Ku kurdek ji Kurdistana sor bigire heta were vê dê başûr, ku ev kurd werin wê asta ku bêjin dibê wala em bi dîroka xwe, bi çanda xwe, bi zanistiya xwe em xwe qebûl dikin û piştî vê qebûlkirinê em xwe radestî yanî teslîmî serdesta dikin, em dixwazin bi wan re bijîn, bi hevdû re. Dîsa dibê belkî hinkî hinkî bi mêjeyî sen bikevî. Lê heta ku heta ku tu neyê wê astê ji xwe ez ez ez ez vê vê bawerî dikim. Însanê gorî vê astê Xwediyê mala xwe ê xwe dî mala xwe derkevê û ê xwazê ku wa ji mala xwe derbixî. Li hemberê wa maleke xwe ava bike, mala xwe nû bike û ji nû ve ava bike mala xwe. Wa berdê wa. Wa nizanim kej kijan kolanê hatine xwedê zanî navê çiya ye wa jî nizanim. Ev ê din jî kûdê hat na, em naxwazin bêjin, xwe aciz dikin. Lê divê li wan kolanê xwe vegerihin û û kurd îro çawa dilê me naşewtiya û keçkeka li Şengalê dikeve destê çend çeqelê ku dibêjine xwe ne Xwedê nas dikin, ne Pêxember nas dikin. Ha, naskirinek heye, lê weke min got ew naskirina bi şertin biyanî ji wan re jî derbas dibe. Çimkî Xwedê. Û dînê îslamê ji xwe re xistine amûr li hemberê kê? Li hemberê Kurd û Kurdistanê. Divê em vê amûrê ji stêwa derbixin. Niha ez ez ê çepkir fêhm dikim. Feqîra bakê gelek qewet hatibû xwe li xwe li ber wî bayê Xwe teslimê wî bayê kirin ku xwestin gotişekî bikin. Lê ba derbas bû jî hê jî di wir de mane. Kuro ba çû çû, ba xilas, ba nemat ev hêm kir. Hê di wir de ye. Îslamîstê ma Îran. A dewrîm çêbû, şoreş çêbû. Kuro şoreş çêbû de ti çi ti çi ti çi astê de yî? Asta te çi ye? Hal û hewalê te çi ya? Gola ya bo, go çi ya? Go mala mala filan kes e ji xwe re erebe kirîn a. Bavî li kurê xwe meysa gava wî di xanîkî wilo din xanî wa xirab a, tiştekî wa nîn a, çar zeytûn li ber wan a, bira li vê dê, xweh li vê dê û bav li vê dê, dê li vê dê. Dê dilê şewitê, dilê bard şewitê naxwaze ku zeytûnê xwe bixwe dibê be kurê bike çand zeytûnê xwe bixwin. Kurê çi dibêjê? Dibê ya bo! Wala Mala Hesen erebeş xwe re kirîna. Mala Hesen erebeş xwe re kirîna. Bavê lê dimejêne dibê wala kurê min Mala Hesen erebe kirîna lê lê lê hişêta ketiya deverek û da tu nizanî ma çi astê de yê yanî. Ha îro rewşa Kurda tam bûye ew. Yanî camiya dirabê dibêje weş berçîbûnê kujim. Ya dibêje weş berçîbûnê kujim. Dibêje ez ê ez ê ez ê kelhê we xirakim. Dibêje malê we xirakim. Dibêje keme nav doşekê we de. Li sêbînê hûn nivîsandibûn. Bi dikeme nav doşekê we de ya û te fêm kir. Ti çi dibêjî? Pirsgirêk hîn e heval. Pirsgirêk ne xaniya. Pirsgirêk rengin. Divê em wa renga biguherînin. Pirsgirêka xwe nîne ya. Çawa pirsgirêka xwe nîne ya? Ji Xwedê ve gunha ye ya. Îro Kurdê halo go bi vî halî bi vî hewalî hê jî hişyar nabin û sibê heta êvarî dixwazin go zarekuya bi rê ziman dibêjin ya. Bi wilo zimanekî sade û xweş bi tirkî, bi farsî, bi erebî biaxivin. Ha ziman ayetê Xwedê ne. Ay xwe di Rûs Rûsî de derbas dibe, erê, rast e, naskirina qewma, naskirina zimana ji ayeta Xwedê ye, lê ne bi vê naskirinê. Xwedê vê nabêje û şaş fêm kiriye. Xwedê dibêje dibê, dibê zayin dibê çi? Îsanê ku di eynî astê de bin em karin li ser wan edaletê bikin. Edalet çaya min vê de ye. Ev ev şûşe ye, şûşa çayê ye. Em bêjin, divê çay bike vê de. Goz qehwê bixme şûşa çayê de, ev ne edalet e. Heqsî vê şûşê jî dibê ha. Rica evê me çi dikin? Dixwazin ku vê şûşê ya dev çayê berda. Dixwazin ku tişek dî bernevê. Zed ne qehwe jî. Dixwazin ku jehrê bernevê. Xwedê ji te razî. Heqê vê ne ev a. Îro camêr dî dî însan baz din. Yek sed metrî li pêş a, yek bîst metre li paş a. Dibêjin dibê ya dibê dibê eynî ne. Çima eynî ne mesela? Dibê ya eynî ne dibê dibê neha cêya dibê eşîtlik ya dibê dibê weke hev. Çima weke hev? Çima weke hev? Ê dibê ya dibê her du jî baz didin. Îro mixabin û sed mixabin ku zimanê me Û zimanê serdestê me dixine eynê astê de û kurdê me jî bawerî vê dikin û û tew navê çikê jî lê dikin. Bizanim çikê wa jî derbas bê çareserî û nizam çi û sed mesele lê dikin. Lê ez ji we re bêjim hevalên mizgîniya mirovan ez mizgînîgê bidim we

Na na. Erê erê. Heta ku hemû nekuştin te fêm kir. Zimanê wa jî nedane we. Tiştekî wan niha îro weke çanda gundê wa û gundê wa hene û îro wilo ji bo nimûne wa dihêlin Amerîka ji ber ku xelk herê li wan meyzênê xwe re wilo ticaret, turîzmê pê dikin. Îro zimanê we jî wilo bê. Îro serdest erê serdest ê zimanê we dine we zanê kengî dine we. Ez mizgînî ge bînime we. Gava Hûn biyanî bûn, piştî biyanîbûnê pişaftin, yanî hûn asîmîle bûn. Hûn tam we got we golaw, ez ereb im, ez tirk im, ez faris im. Gowilo got zanê bê çi. Ê bê jin dibê wala sê çar gundê kurda mane ê bê stê xwe nedine wa gunda. Bere ew gund bimînin. Ji bo turîzmê carên biçin ziyareta wa. Qewmek hebûya û navê a Kurd bûn, li wê dihê dibînin carê ji xwe re turîzmê bar bikin û ji xwe re hûnê û amêzên no va dibînin û ji xwe re amêzên ji xwe re wê destekinî na ha zimanê va jî heye. Ê wilo bêjine wa ha hingê zimanê we dine wa û li çareseriyê digerine tevî, çareseriyê hingê çêbî. Na xwe vadî xewn û xeyala. Rabne ser xwe û bêjin, Bê divê em xwe ji va serdesta xilas bikin. Ha, ez nizanim ê çawa ye. Ez dibêjim bi min gerek her kurdek di mala xwe de ziman bixê kelha berxwedanê. Oke kelha dimdim. Çawa kelha dimdim nehate xwarê te fêm kir? Heta hemû mirin? Divê kurd hemû heta ku ji wa kar bin di malê xwe de Di mizgeftê xwe de, di malê Xwedê de te fêm kir bi zimanê xwe biaxivin. Bi zimanê xwe jiyana xwe berdewam bikin. Ha, ev ê rêya çareserî jê nê. Ya wê hinek ji me derkevin, ê rewşenbîr ji me derkevin nê bêjin wela em behsa filan deverê filan deverê nakin. Em ê behsa Kurdistanê kin. Misliman nê derkevin nê bê wela em behsa Filistînê û filan deverê nakin. Bê behsa Kurdistanê kin. Çepkirek derkevê bola wextê dê behsa Kubayê û Zamkûdê kim, ez ê behsa Kurdistanê kim. Ez ê rewşa xwe fêhm kim. Ha, rêya çareserkirinê bi vê hêdî hêdiyê xilas bî. Ji çiko dibêjê, Foucault dibêjê, divê em xwe ji van hepsa xilas bikin. Navê wan jî ecîb e, Foucault ye, ferq nake. Lê divê em xwe ji van hepsê serdestê xwe xilas bikin. Em di hepseke de ne Kurd ne û rewşa xwe fêm bikin. Ne guhê ku di hepsa de zîndanê de na sibê heta evanê û belkî îro îro deh pazdeh hezar girtiyê we hebin, di hepsa de bin. Na û di hepsê de win di hepsê de ne win. Serdesta û xistina hepsê di hepseke wilo ya li her deverê wa qemera, li her deverê wa çîk in û nikarin berê xwe bişkêrin. Berê xwe dişkên bê şema qêzedixê divê bêr xwe vegerha. Li Sêbîn ya û li Sêbîn deverke weke li Sêbînê ya deverke weke li Sêbînê zimanê wa tê dibê zimanê serdesta. Bi rêya kê? Mixabin bi rêya rewşenbîr û siyasetmedarê me. Çima? Ji ber ku tê, tê, pîstiya xwe têne li Sêbînê jî. Şeriatê digotiya rihê, rihê lewitî. Rihê ku însan dibêje dibê, dibê, dibê, dibê, dibê nexweşîka manewî. Ew rihê ku ketiye nava însan de, ketiye nava wa de ya. Dixwazin ku wî rihê xwe jî bêne bajarê me jî. Têne bajarê me jî. Di Newrozê de ya Newrozeke ku Newroz çi ye Newroz? Cejna kurd a. Di wir de bi tirkî daxive ya bi tirkî daxive tirkî. Di rewşenbîrekî me qaşewe rewşenbîrê kêfa min jê re tê yanê carna. Dibêje dibê ya dibê ez dibê çima tu tirkî dişeqirê mamoste? Dibê heval benê ya nebê werdar ya. Min fêhm nakin kurmancî fêhm nakin. Ê ji xwe xebera te ya. Tu jî ji wara amûrekê avatke.

Camêr li keştiyê swar wê çivana reqê Îsraîlê çivana Îsraîlê diqê bi kurê xwe re diştexilê. Dibêje ya dibê ya bo dibê zimanê ji xwe dibê ziman nemaya bê kurê min toba me qed me zimanê me zimanê serdesta me zimanê serdesta qedexe kir. Me zimanê wan xwe heram kir, ji îro pêde te fêm kir, ji îro pêde min zimanê xwe axivin. Dibêje jina xwe ji kurê xwe û derbasî Îsraîl dibin. Îro bi wê bi wê bi wê rewşê dewleteke çawa derdikevê? Îro dewleteke çawa çawa serdest derketiya. Îro em vê dibêjin, Kurdê ma, em dimezên gava keçê xwe didina serdesta. Keçê xwe ya û keçê xwe, kurê xwe didina serdesta. Ez dibêjim, çima tu bi kura xwe re, bi qij xwe, bi keça xwe re bi kurmancî naştexilê? Dibê ya jina min tirk a, Bi kurmancî fêm nake mecbûr e em bi tirkî biaxivin. Ê baş a. Ti ti dibêje dibêje camêrê ku bi bi keçika tirkan re zewicî ya ji xwe bi kurikî kurikê me bi keçikê tirkan re dide axivin. Ti dîsa dibêjî eynî eynî mînakê dê ta. Ti ji keçikê me bizê bi tirkan re zewic in lê mêzenê gavan dîsa zimanê wan jî zarokê wan jî çûye ser ser zimanê tirkî. Çima? Yaw mêrê min tirkî fêm ne ji xwe kurmancî fêm nake divê bi tirkî biaxivin. Dibînî rewşa serdest a çawa jiyaneke asayîş te re çêdikê ha. Ji te re normal tê. Bi zimanê wê ya ji tevalî axiftin kurêta kurêta dengê ciya te nake, dengê bavê te nake, dengê dengbêjan nake yaw şakiro fêm nake ev camêr. Ti dibêjî ti dibî wala yaw divê kurê min bi tirkî bax vê yekê mektebê jî ji ber wilo jî baş e û ji nav nî ji xwe bi kurmancî jî nizanî nizanî rast a çima ji ji xwe pirsgirêka herî mezin eva çima ji nav te bi kurmancî nizanî ti zimanê xelkê zanî ti zimanê serdesta zanî ti bi erebî dielmî ti bi farsî dielmî ti îngilîsî dielmî English me dûr in. Te te tirkî di elmê te fêm kir. Lê çima Osmanî te neaxivin ya çima neelmin? Bas dibêje tu dibê bira biratîk ewro bi edalet bixwaza. Ber îro ber îro serdestê me hemû çawa em zimanê we zanibin ber ew zimanê me zanibin. Çawa em çanda we zanibin ber çandê me zanibin. Çawa dibistanê we hene. Bes dibistanê me hebin, dibistanê me de bixwînin. Sibê hetayê varî bêjin bê ola med kîn a? Ev in. Kurd kîn a? Ev in. Ji kû dê hatine? Ev in. Kurd civaka wa kî ya? Navê wa çi ya? Kultura wa çi ya? Çanda wa çi ya? Dîroka wa çi ya? Ber vê bixwînin,

Heta ku tu nebê serdest û tu bi qewet nebê ev ev jiyan pêk ve nayê yanî ev jiyan nameşe yanî ev jiyan çê nabê. Ha tu bixwazî ku te tu edaletê li serdestê xwe jî bikî bi qewet be dewleta xwe ava bike ala xwe ava bike dîroka xwe ava bike çanda xwe ava bike û merhemet be ya sibê heta êvarê bi merhemet ha merhemet be. Ser çava se sera bi hevzû re bijîn. Ser çava se sera. Dibêjin ya dibê, dibê hûn çi dikin? Hûn îsala ji hevdû diveqetênin. Pêxember wilo nekiriya. Pêxember wilo nekiriya. Na wele pêxember wilo kiriya. Pêxember îsan ji hevdû veqetandina. Pêxember heq û hiqûq, zane û nezan ji hevdû veqetandina. Zilimkar, zordest û feqîr û mezlûm ji hevdû veqetandina. Bav û kûr ji hev dû veqetandiye ya Muhammed, pêxemberê me. Bav û kûr ji hev dû veqetandiye. Taw mînaka wa din bi Heval, ummetî bol mêyelim. Û xwe de ji te razî. Pêxember, pêxember bav û kûr ji hev dû veqetandiye ser çi? Ser rastiyê ha. Îro rastiya Kurdistanê me dixe vê hewalê de. Kî ji hev dû tê veqetandin ber veqetê. Silav li wayê got veqetênin. Em ne em em em em çi dibêjin em em divê em veqetin ji ber ku em bi hevdû vekin. Hinka hinka zanîn çi kiriya? Ha vir û pel ev pel hene pel pel û cilê min bi hevdû re dirûtina. Ma bi hevdû re dirûtin çê dibî? Bi zordariyê ha bifikire. Pel çi ya? Û cil bi hevdû re dirûtina. A çayê bi hevdûra çê be xwedê ji te razî dibê na na bi hevdûra çê dibê li ser deveran rûniştina ji xwe re ha helo kirina dibê dibêjin jî ji ti qaşo dibêjin bê heval dibê va çima sînor nava mislimanan de heye bê heval îngilîz ser çîz dî xwe di navê ya jî zanibêjin zanim çilar çîz dî ha helo dibê dibê ya dibê masa baş e bê ser maseyê Hawrij xwe re çêkirina. Ê hey, hey, hey ne camê. Madekî ser masê çêkirina, çima tu îro tu wat parêzê? Bije divê parêzbûna va, parêzbûna Xwedê ya. Divê, divê, divê em va sînora bi Fetih suresî biparêzine. Divê Fetih suresî va sure, divê em, em va sînora biparêzin. Sînora kê diparêzê? Ê îngilîsa. Ama pîrozin. Pîrozin ha. Pîroz in sînrîyo. Ema Qamişlo û Nisêbîn Na, çênabê. Çima çênabê? Li wê dê canavar hene. Kî nav canavar? Canavar re gelekî mezin hene. Canavar re wilo mezin in. Divê em bajarê wa, em naviya çi bê ceylana wa, em ti tiştî ware nehêlin. Canavar in. Însan ne dixwin. Em bêjin a hût, hûtê hevserî li wê dê ya. Hûtî hevserî li Qamişlo ye, li Kobanê ye, li Efrînê ye, li Mihabatê ye. Ev hûtî hevserî dikevî nav her tiştî de. Dinyayê thêkî dixwê, dibêjin Juggernaut dibêjin bi di di di evrena Marvel de. Dibêjin Juggernaut. Yanî canavareke wilo mezin e, her tiştî dixwê. Kî ne ev? Kurd in! Ama em nabêjin, em behsa wan nekin. Canavar in, ji xwe re ser masa dirûnin, biryara didin. Dibêje dibe filan teyara ê rabê filan deverê, filan zamçê ê rabê filan deverê. Çima li wê de canavar hene, ber canavara bikujî.

Oo, ev ne canavar e demek. Ev mêdê min gava mizgeftê wan jî xwe yad kin. Ha, mizge ez rojayî ne çime camiyê û çine camiyê. Ev mêdê min rengê me eynî ya. Bav, ez bavê xwe dipirsim ya bû ev kîn a? Dibê kurê min pisnamê te bû. Mala Hadi bûn, mala Ebês bûn. Mala Recê bûn. Demekê li Vadera dijîn lê piştre çûne Rojava. Çûne binxedê digotin binxed çûne wê dê. He, ez bêjim gava pismamê min. Ev çi dibêjê min? Dibêjê dibê wala ev ne pismamê wena, ev ne ti tiştî wena. Ev li wê dê hinka çend zilama ew xapandina, ji ber wilo dibê werine kuştin. Ê, tu zame xapan dî nakujî, tu tu însanê dî dikujî? Îna çê nabê, tu bijî dibê divê tev de werine kuştin. Dibê ev ev welat ne pîrozbahiyê, nexweşiyê dibê dibê diparêzî. Ê ma ne ev bajar bû ê got Nebî Nuh keştiya wî li serê danî. Ma Xwedî di Qur'anê de negot em ê li ser axeke û çiyakî pîroz deynin keştiya wî. Ma ne wilo got? Belê, ka te digot, te digot ez ez bawerî ayetê Xwedê dikim. Ê Xwedê dibêje di bev der pîroz a. Bê min kiştiya xwe dayîn ser erdeke mubarek. Çima naparêzî? Ma parêzbûna, ma parêzbûn li Mekkeyê û li Filistînê tenê dikevî. Tu dibêjî tu dibî wala Filistînê di bin zilma Îsraîlê de. Biyanî bûna, zimanê ya winda bûye, laşê ya winda bûye, rihê ya winda bûye. Ê ma kurd? Ê Kurd jî em bi hevdû re dijîn lo rewşeke wilo cuda nehewce goyek derbixê, nehewce goyek xwe bixê zehmetî ke wilo mezin da, li xweşiya me jî tê, li mêjiyê me jî tê. Em çi dibêjin? Em dibêjin wela em asîmîle bibin û em yanî bi şertî û bi yanî em em em bibin ji me re çêtir e ji ber ku îro Rewşeke wilo ye em nikarin xwe biguherînin. Zarokên me nikarin mektebê xwe ava bikin, nikarin bi zimanê xwe biaxivin, nikarin bi zimanê xwe dîroka xwe ava bikin, nikarin bibîne miallim, nikarin bibîne mamoste bi zimanê xwe bêjin. Ha ji ber wilo em bi zimanê ve, bi zimanê serdest ve biaxivin belkî em xwe biparêzin. Lê ez ji we re bêjim mizgîniya min wa, mizgîniya min li Kurda sihêka. Hûn xwe winda bikin jî Ûn heta sibehê bi tirkî bi zimanê ya biaxivin jî tevêm kir. Carna Îbrahîm ji nava pûtperesta derdikevin. Mûsa ji nava qewmê bindesta derdikevin tevêm kir. Muhammed cihê ku der cihê ku derket hemû belengaz bûn. Feqîr bûn, digot feq qura qeba, digot digot xulama azad bikin. Ê derkevin. Heta hetayê bêjin bêwala em em ê bi zimaneya û bi rihê we em ê xwe parêzin. Mizgînî li wa. Wa tên. Hêviya me we got ya Rebî. Weke Şêx Maşûq dua kir. Ya Rebî.

Camêrên me xutbê fêhm nakin, dibêje dibê wela, na, hinka emir daya. Kê emir daya? Li gorî Xweda. Ewlod fikirê yan, li gorî Xweda ya. Haşa, em em em Xwedayê me û Xwedayê wa cuda ya, dînê me û dînê wa cuda ya. Dibêje dibê, dibê wela emir daya gotê tê bi tirkî axivî. Ê fêhm nakê, xutbe çênabî. De ji wan qat tiştî berdin. Kurd no. Îro li Kurdistanê bi hezaran mizgeftê me hene, bi hezaran mizgeftê me hene. Dibistan belkî hûn bêjin bê wela dibistan cihê dewletê ya û cihê cihê çikiyan nikarin xwe tişekî bikin lê lê ma hûn li camiya jî nikarin. Mal mizgefta jî dikarin ji îro pêda li hevdu bela bikin. Bêjin bêya û harina kîjan mizgeftê û harina kîjan mizgeftê bê mala bi şaftî û biyanî nebe mala bi zimanê xwe biaxiva. Ti Kurd î, ti Şafîî î, li xwe vegera, ti ne Henîfî î. Tu ne Henîfî î. Tu Kurd î. Tu çima bi tirkî diaxivî? Em bi tirkî ji te fêhm nakin. Em xutbê fêhm nakin. Li ka xutbe fêhmkirin bû. Ha. Gota wilo gota malê. Erê, belkî malê yek bitirsê, do bitirsê, sê bitirsê, çar bitirsê. Dê gon bi hezar a bêjin.

Em weke hevdu. Zimanê we, dibistanê we, her tiştê we em ê dine we. Win jî weke me. Em ê biratîka wilo bi hevdu re em ê çî bikin. Lê wê wan got, divê em vê bixine hişê her Kurdî de, em bêjin ev rihê xerîb, ev laşê xerîb, ev mêjiyê xerîb, Ne mêjiyê me ya, mêjiyê serdestê me ya û serdestê me bi rêya xweşikbûnê, bi rêya ştegaliya zanebûnê heta bi rêya cila, bi rêya bi rêya bürokrasiyê, bi rêya gelek tişta me ji rastiya me dûr dixê. Ez ê hêdî hêdî ber bi dawiyê êm lê divê ez vê bêjim. Di mêzenê gava Rojava Kurda haro tê tê guherandin. Di mêzenê serê pênc deqa tê guherandin. Di mêzenê gava Kurdek pirsek tistekî baş dikê, tistekî ber başiyê de çê, ji rojevê tişek derdikeve ya. Ha! Dibêjê wela, yekî got ku wela, Ne mutlu Kurd im diyene. Ne mutlu Türk im diyene. Wilo tiştekî wilo eletew şer dikevî bi zêde gavete ji rastiya rojava xwe dûr dikevî. Diwê exta tu ji rastiya rojava xwe dûr dikevî tu dibêjene gava Qamişlo, Efrîn, Kobanî gelek bajarên de tarûmar bûna û ji rastiya xwe dûr ketine û timîzên gava ketine ber devê deriyete de jî hate şivanîna. Çima? Çimkî berê te reqî dî bû. Kurdê camêr. Kurdê zana û Kurdê gelekî baş em xulamê çavê wan e xulamê şekale wan e. Li li rastiya xwe vegerihin di malê xwe de em em behsa çê gelekî mezin nekin. Me negotiye rajina gelek tişta wilo dinyayê xirab bikin dinyayê zam çi bikin. Di malê xwe de bi zimanê xwe biaxivin û ev axeftin ber bê rêya tekoşînê yanî ne tenê axiftin xwezayî wela filankes dijî diaxivê Lê lê lê lê tu tiştî nake ne ne wilo. Ber axiftin bi xwe re çandê bênê, ber dîrokê bênê, ber zanistiyê bênê û ber ev axiftin li hemberê bişeftin û biyanîbûnê bibe kelha dimdim û bisekinî. Rabin Xwedê bi we re ya. Heta hûn li ser rêya edaletê bin, heta hûn li ser rêya qenciyê û başiyê bin. Em ji ber ku em bawer dikin em dibêjin a êdî bawerê çi dike ew pê re ye yanî. Bi me re ye. Ber ti kes we bi navê Xwedê û Pêxember ji ji ji ji Kurdbûna we dûr nexî. Îro baweriya ji Xwedê hebê. Xwedê û Pêxemberê me dibêje dibê li Kurd û Kurdistanê xwedî derkevin, Kurd û Kurdistanê rizgar bikin. Ha piştî rizgarkirina Kurd û Kurdistanê Em ê stê xwe avêjin her deverê, gojmewerê weke Selheddîn. Kalkê me wilo bû, xwedî edalet bû. Em jî mê pey rêya kalkê xwe meşin, li ser rêya edaletê. Lê kalkê me pêşî ji xwe re dewlet ava kir. Heta ku dewletê ava nekir tu nikare bibî nijadperest. Heta ku dewleta ya me nake tu nikarî bibê tu tişt. Dibêjin yaw dibê dibê kurd jî bûne nijadperest. Kuro tu nikare bê nijadperest. Netewa te nîne got bine nijadperest. Qeweta te nîne, dewleta te nîne. Çawa bê nijadperest? Bê ha îştixalî kuro xweş jî girtina. Ben Kurd im, milliyetçi değilim. Kurd im, milliyetçi değilim. Sosyalistim, nizamçıyım. Müslümanım, o nizamçıyım. Sat çi pê bitkî. Na, tu tenê Kurdî. Ha, piştî yê xwe ala piştî got tu Kurd afirandiya, tu karê cudahî mêjiyê xwe, baweriyê xwe tu karê cudahî bikî. Lê berî her tiştî tu Kurdî. Ev, ev kurdbûn nakokiyê naxê nav bira te û dînê te, nakokiyê naxê nav bira te û mêjiyê te, ramana gotit fikirê çepkirî bê çi bê, nakokiyê naxê nav bira wî de. Ev bi hevdû re em bêjin sewandin yanî tiştekî sîwêne yanî te fêm kir bi hevdû ve dike yanî te fêm kir ev eynî eynî tişt in. Rengê wa yek a. Netirsa. Tu ji bawerî dûr nakevî. Tu bêje malayê xwe, tu bê wala xutba xwe bi kurmancî bixwîne, tu ji dîn dernakevî. Tu bêje malayê xwe wala mala behsa rewşa kurda bike, tu ji dîn dernakevî. Tu bêje wala mala li filan deverê zarokek dimire nêzîkî me, zarokê me birçîn e, tu behsa wan bike, tu ji dîn dernakevî. Lê gava mala behsa feqîriya Filîstîniya dike, kêfa dide, tu dibê ho, divê ez deh milyonan bidime Filîstîniya. Tu dê talan bûn. Dê tu rewşa xwe nabînî. Tu kor bûye kor. Î dibê dibêjin dibê dibê dibê însan hene hingî dirêj in tenê pêşiya xwe dibînin. Derdora xwe nabînin. Yanî exta dimeşin jî pêl pêl tişta dikin. Te li hemê tu tenê tu dûr dibînî. Derdora xwe nabînî. Em ji we rica dikin. Serê xwe bitewênin. û hinkî li xwarê jî mêzên in. Kurd di bin lingê we de talan bûn. Kurd ji vê rewşenîna, ji vê rewşê, ji rewşa Filîstînliya û Afganîstanliya û Pakîstanliya û Darfûrliya ji hemû rewşê xerabtir a. Ji ber ku nînin yanî. Tunebûn tiştekî diya. Ha, dikarê bê wela yanî rewşava hinek li ser serê van e. Erê hê, êva hinek hene li ser serê va. Ê ma em nizanin ku hinek li ser serê me ne jî. Yanî biyanîbûn û bişartineke wilo ketiye rihê me de. Em nizanin ku em biyanî û bişartî bûne. Dibêje dibê ku dişlexile behsa dîroka xwe dike dibê ben Osmanlinin toruniyim. Ben Zapçerin Torunî yim. Ji ber ku ji ber ku hişê wî û hişê wa bûye yek, êdî ew xwe wî dibînê. Xwe ew bûye ew, ew bûye ew. Ez vê dibêjim. Li ser her Kurdekî divê her Kurdek rabê û ji îro bêde, ji vê saetê, ji vê gavê pê de her kesî hişyar bike û bêje bêwela tu ne ji wa yî. Tu ne ji wa yî. Ev ax, axa me ya, ziman zimanê me ya, dîrok dîroka me ya, tişkîjan rêxistin û partî û û baweriyê jî bê, ferz e ku li tu ji bo yî miletê xwe miletê xwe hişyarî vê rastiyê bikî. Ji gunda heta bajara. Berê, ti karê tu li Stenbolê bijî jî? Gava tu li Stenbolê jî, tu li Stenbolê bê jî, divê tu malbata xwe re tu bi kurmancî biaxivî, tu bi kurdî biaxivî, tu bi kurdî qise bikî û tu bi kurdî mijûl bibî. Jiyana te, rihê te, laşê te her tişt bê bi kurdî. Hingî bawer bikin bizna Xwedê rizgarî ê nêzîk bê. Bizna Xwedê serxwebûnê nêzîk bê. Mala ava Xwedê xîra xwe bikê rehmet dê babiyo.